Nyadi baka ke malam tu, ini bisi mai ke bala uchuk tiga iti jerita antu pandai ari pej Iban. Ti endang iya diasuh admin pej Iban tauka IUA ditusi ke ini ba ruai kitai ditu. Nyadi bala uchuk, jerita ke terubah tu dikirum ke siku follower pej Iban ti benama Dunul nuju IUA. Jerita tu nyadi urung iya taun semilan belas semilan puluh kelia. Dulu maya nya baru beumur sebelas taun pia meh tudah tuai. Nyadi lebuh maya nya pemisi sekula ujung taun. Enti kelia ko kita uchu maya ke misi sekula ukai nya bisi mindah raun bejalai ngagai nengeri baka nembiak kemaya hari diatu. Nyadi kena ngabih ke kemisi sekula dunu suah enda nitih ke aki enggau ini iya bemalam ba langkau umai. Pagi nya, sida tiga iya merau kile sida niang ake enggau ini iya ari ile pasar. Umas diri ke penyauh ari palan penyangkai ba pasar enti merau kile. Kira iya bisi setengah jam pia meh pejalai ngena injin pam. Udah sida tiga iya datai ba palan penyangkai ke alai ake seduai ini iya bumai, sida sebuat penurun ke barang ari perau. Akik Dunua lalu nanchang ke tali perau ba siti pun pedada ti bisi ba tebing ai nya dia. Kira ya pukul empat lemai pia meh. Sida tiga datai bumai laban ke endang sigi udah laun mupuk ari rumah. Tambah mega sida sebuat bisi limpang meli utai ba pasar dulu ti deka dibai sida bemalam ba langkau umai. Enti ngelama tu Maya aki enggau ini Dunur tu kumai, bisi bala petunggal Dunur enggau seduai iya tang ke misi ke taun nya. Sida ingai enggau seduai udah ke tembu berangkut ke Barang nya tadi. Ini Dunur lalu nepas uras ba tikai. Tembu nya, ini Dunur pun lalu berapi ke sida tiga iya. Dulu enggau ake mandi ba ai telaga ba tisi langkau laban ari pen nyau udah jauh lemai. Udah seduai make ketembu mandi, ini iya pen nurun mandi sepengudah utai di panduk iya mansau magang. Kira iya puku tujuh lemai baka nya meh. Sida tiga pen lalu makai, tembu makai semua ake enggau ini dunu berandau dulu seraya ke nganti mata ke ka tinduk. Dunu galai aja mending ke aki seduai ini ke berandau. Laban langkau sida tiga ke jauh ari langkau umai orang bukai. Ta sunyi amai maya nya ku kita Ucau enti lebuh maya malam hari. Tambah mega orang bukai maya nya mayuh pulai hari enda bemalam ba langkau umai. Malam nya bulan kembung chukup iya penerang bulan baka panjau bulan pegari. Tembu aki enggau ini iya ke berandau nya tadi, ini dunu lalu beranchauka tilam enggau begantungka kibung belachuk burak. Bedau tentu lama enda sida tiga udah galik ta bedau sempat deka ngelelapka leka mata. Jam iya nya kira iya bisi pukul sepuluh pia meh. Enda mukai-mukai malam ti sunyi nya nyau ragak laban munyi serap kaki orang bejalai. Makin lama Makin semak agi ga munyi utai nya. Makin lama, makin ninggal agi munyi serap kaki orang nya didinga sida tiga iya. Ninga utai munyi nya, Duno lalu bejaku nelai aki iya. Aki, bisi ninga orang bejalai dek? pia ku Duno uchu nanya aki iya. Eeh, laut ba ilik kitai tu bejalai ngasu nya, pia ku aki iya nimbal Duno. Ini, udah tinduk dek. Pia ko dunu ga nanya ini iya. Ka tinduk meh tau pia ko ini iya ga nyaut. Ninga seduai udah nyaut munyi nya, dunu pendiau diri aja. Munyi utai ke bejalai nya tadi nyau datai ba langkau sida tiga iya. Sekali agi dunu ngereak aki iya. Anang Inggal. Pia ku aki iya ga nyaut. Utai nya tadi munyi orang ke bejalai musin langkau sida tiga iya. Ninga utai munyi nya, aki Dunu angkat lalu duduk mending ke utai nya tadi. Enda mukai-mukai, sepi, nyau berenyang ngasai langkau sida tiga iya nya tadi. Baka ke kena seging kena lantak orang ke bejalai. Meda utai ti bangat baka nya, aki Dunur lalu ngerak ini iya ke Galik ti enda memunyi ari tadi, ngasuh ini iya ngambi bawang burak ke dapur kin. Ini Dunur lalu angkat ngambi bawang. Bawang nya tadi lalu diasuh aki Dunur kupak ini iya. Kulit bawang nya tadi lalu di suwak ke ini iya ngagai aki Dunur. Kulit bawang nya tadi lalu dengkah ke aki iya ba pingai ke alai engkah kubat nyamuk. Aki iya angkat ngiga sempun. Kulit bawang nya tadi lalu ditunu aki iya. Sempun pen ditunu aki dunua mega. Kulit bawang enggau sempun nya tadi lalu dengkah ke aki iya ba selepat pintu. Lebuh maya nya ku kita uchup. Enda berasai tudah dunua tu. Kemi ba tanjut empa penakut tudah tuai. Pemuas ake enggau ini iya ti betunu ke kulit bawang burak enggau sempun nya tadi. Makin lama utai ke bejalai nisi langkau mai sida tiga iya nya tadi. Nyau nadai agi memunyi. Nyau jauh ngejang kediri ari langkau mai sida tiga iya malam nya. Dunu agi takut ari tadi. Tak ga getah aja meh tudah tuai baka orang kechelap. Enda lama udah nya, Dunu lalu nanya aki enggau ini iya, Nama utai ke memunyi ragek nya tadi? Aki iya pen lalu madah ngagai Dunu, Utai nya tadi antu tinggi bejalai ngasu maya tarang bulan pia ku aki iya agi nyaut tanya Dunu tu tadi. Malam nya, sigi enggai tentu jenak mata tinduk. Pemuas ke berunding ke utai ti nyadi nya tadi nyau lelap diri ga mata tudah tuai Dono. Ari nyau teberingkas tawas aki enggau ini sigi udah lama da ni. Ninga aki seduai ini ke richah berandau ba mua pintu, Dono pen lalu angkat ari penindu iya. Iya ke angkat nya tadi lalu. bejalai nuju tanju laban keka kemi. Pengudah ke kemi nya, dia deh dunur malik ke tisi bayal langkau umai sida tiga iya, peda iya daun pasa enggau daun jangkuk. Nyau lenat baka ke kena belat orang ngautung deram gasak orang bejalai ngasu malam nya tadi. Nyadi jerita keterubah kitai udah abih uchu, kitai mindah ngagai jerita kitai ti kedua. Nyadi jerita kitai ke dua tu ditusi ini embuh ayu maya sida bemalam ngetau ba Umai Urung iya taun semilan belas semilan puluh tiga mu nya. Nyadi jerita tu diberi ayu Temuai Makai tauka Batu Padi. Ayu agi mit maya nya uchu. Agi kemi ba tanjut maioh bisi kenyap kemi malam. Rembus ke menoa meh kemi tudah tuai aioh toko kita uco. Ambih basah ti ke kerupok ba langkau laban ai kemi tudah tuai aioh. Jerita to kala nyadi ba menoa sida aioh maioh ini embuah ia agi ubas munya. Jerita to bekaul enggau siku temuai ti enda di kelala minta makai niki kelangkau umai. Simpong panak jerita kita uco ngambi ia Enda mayuh gerinik macham lagu. Jantai enggau ajiak. Nyadi nama tu ucuk semina nama karung aja. Bumai ba temuda orang laban orang ti enda tentu manah iga. Kebuah pia, laban orang ti bempu palan endus duai bumai nya enda bulih asil ti engkeman. Padi sereta bulu babas udu dikachau jelu nyentuk ke asil umai jauh berunyut ari enggai orang. Tanah bukai ukai nadai tang sida jantai sebilik. Purih orang merinsa, ucau. Merinsa orang munya ukai baka merinsa kitai ke diau tu. Merinsa orang munya nadai tanah buah laban ake ini ti enggai kiruh berimba ke kampung Jerung madang pengerang endur bumai betanam buah pun rinda. Bisi dari siti, jantai enggau ajik bemalam ngetau belangkau umai. Orang bukai ukai nadai tang beduruk. Tang laban umai seduai ti enda besai. Di pelaba jelan iya ke tau seduai tubuh dua aja. Pagi nya endang iya baka selama. Tumu seduai melaki bini nurun ngelawa umai. Datai ba langkau ari pe nya udah tawas raya. Dulu tudah Ajik tu tadai berintu ke pemakai melo engkayu. Laban laki iya jantai sigi orang makai pagi. Seduai melaki bini pen belabuh neko ke berang besual ke kantuk rampu enggau buan tekai. Asik panduk Ajik ungkup ke makai pagi aja. Taja pia, seduai melaki bini iya enda belala laban Ajik semina nyeput mimit aja asik beperiuk. Agi lembau nyawa tudah tuai pia mih jarau. Kira selang sesenduk pia mih asik agi beperiuk. Tembu ngintu diri, Jantai penyengkau sintung lalu dulu iya ngetau ngichakka tumu tembu pia kena ke anak ati tadi. Umai seduai iya. Enti diketau tubuh dua aja dalam kandang dua hari pia tembu iya buchau. Ajik berintu ke utai dulu ba langkau. Legi iya nitih dudi pia ko langgur seduai. Jantai berengkah ngetau ari lebak muak ari lek mansang ke jungur. Legi ajik ari atas berengkah ngetau nurun ke baruh. Kira bepansa meh seduai nitih ke anak langgur seduai ari rumah nya tadi. Tembu Ajak berintu ke utai, iya pen lalu ginau-ginau merening ketap enggau sintung iya ba dinding langkau. Empai bangat lama meh sintung tudah Ajak disandik iya, deka niti junggu mai iko jako. Enda mukai-mukai, dia iya bisi ninga orang ngangau. Bisi orang ba langkau Tau tikit temuai langkau kita. Pia ku munyi sadau ri nya. Au, bisai nike meh. Pia ku Ajik ga nyaut ngapa bedau meda orang ke ngangauka iya. Ada berumban tudah tuai nyenguk ari mua langkau. Peda iya, siku indu besinta kain chelum degi-degi enda jauh ari langkau. Tak beresi pendiau indu nya dipeda Ajik. Umur indu nya kurang lebih serambau enggau Ajik. Enda biak enda ga tuai nal. Benung iya mensia meh kurang lebih tiga puluhan pia meh nyamai indu nyema. Niki muai lalu kelanggau kitu, pia ku Ajik. Indu nya tadi begadai-gadai niki kelanggau lalu duduk mipik enda jauh ari mua langgau. Ajik pun lalu nanya indu nya, Nama pejalai deh madik? pia ku Ajik. Sigi pejalai diri madik mansa langkau deh enggai enda ngetu, pia ku indu nya. Ajik pun lalu ngingkaska sintung iya lalu dikaitka iya ba tiang langkau. Enti agi bisi lalu asik. Tau ga meri aku mimit madik. Bedau di isi ke utai sekali perut aku tu. Pia ku indu nya. Berasai sinu tudah ajik ninga indu nyau. Kasih amat deh madai. Anang guai memadai aku nyungkit ke deh asai. Pia ko ajik seraya iya ke matak daun biru. Pingai seduai iya jintai semina dua iti aja. Nya pun agi basah dikena seduai melaki bini iya makai pagi tadi. Enda manah adat kitai ngenah ke temuai ngena pinggai empai lama udah dikena ucau pia ko runding tudah Ajiak. Ajiak pen nyungkit lalu asik beperiuk engkah kia ba daun biruk. Tang lebuh Ajiak nguing deka nyua ke daun biruk ngagai indu nya tadi, tekenyit tudah tuai Ajiak. Nyau ka tebelengka daun biruk dipegai tudah tuai indu nya tadi udah nadai agi dalam langkau. Ajie ada belabuh enda nyamai ati laban iya nadai ninga munyi mensia bejalai pansut ari langkau. Ada ngerenjang bulu pegu Ajie laban iya engkining sebelah tisi langkau umai, nadai agi meda orang sekali ba umai semina laki iya aja. Semina laki iya jantai aja ke bisi dipeda iya benung kisuk ngatau muat ari ili. Lama Ajie ngenung. Alit ati tudah tuai. Enda lama udah nya, Ajik pen lalu besampi. Enti dek madik orang manah datai ngesah, tulung pandung meh aku madik ti seranta merinsa mensena. Pia, ku sampi Ajik seraya iya ke nyandik sintung lalu nyapai ketap bejalai nanjak umai nuju junggul atas umai. Ajik pen lalu ngetau nitih ke semaya seduai laki bini nya tadi. Enda berasai ari penyau manggai, seduai melaki bini pen mulai kediri kelangkau ngetu ngintu diri. Tembu ngintu diri seduai pen bela ngedang belakang belelak dalam langkau. Enda berasai, ajik pelelap lalu bisi kenyap. Ba kenyap ajik, iya betemu enggau siku indu naka iya pemajik-majik. Indu nya bejaku mih tu. Terima kasih endun udah mentas melo aku makai. Nyadi aku tu meh pengibun paung tembun padi pun. Endu pengempung bila tangkai padi. Ba ketap deh bisi aku meri dek leka padi. Udah tu ila periuk kita sebilik badu agi puang. Pia aku indu nya dalam kenyap ajik. Ajik pen lalu tudah ni, ensugau tudah tuai ngambi ketap iya dalam sintu. Melenang leka mata tudah tuai ajik meda ba ketap iya bisi lekat tujuh igi leka padi bechurak chelum belenying nyadi batu. Bepun ari nya meh pengidup ajik seduai jantai jauh amat nyulut. Ajik mega enda kala meri periuk iya nadai asik, abih nadai meh seselang sendu asik dalam periuk. Enda kala meri periuk iya puang. Taun nya, sida semenua alit amat ati meda pemayuh padi ajik enggau jantai. Nyau sebaka enggau penyampau padi orang bukai ti ngembuan umai dua kali lipat pemesai ari umai seduai iya, pia mega taun-taun ti nangkanka nya chukup bulih padi. Nyentukka sehari tu, pengidup peturun ajik enggau jantai mengkang nyulut baka orang bukai mega. Taja pia, sida iya ngembuan adat budi basa ti menyana enggau orang nitihka adat sereta pekat ajik ti beempu batu padi beri Petara ketegal ulah Iya ti mentas enggau orang ti enda dikelala. Jerita kitai ke sekali tu chukup manah uchau. Lalau ba jerita tu mega tau diambi nyadika lalau sereta tenggau pejalai singkang kaki kitai nguan menua injau tu chau. Jerita kitai ti kedua naka tu aja. Kitai mindah ngagai jerita kitai ti kepenudi. Nyadi jerita kitai ke penudi tu jerita ti amat kala nyadi ba rumah panyai Ayul. Nyadi jerita tu mega diberi iya nama Kenyalang Tama Rumah. Jerita tu nyadi urung iya dalam taun lapan belas tujuh puluh tauka lapan belas semilan puluh an pia ba menua Ayul laban Ayul Berati ke taun apai ake embuh ayuh patah rebah entudi ari Danjan Senyeman Tekelap kedap ba Kuan Kanan. Jerita tu nyadi ba tubuh ake embuh iya ngagai apai ake embuh ayuh ini ngena nama Karung Ayuh ngambi ke nyamai ini nusi nadai mayuh utai nekul. Rumah panjai sida ayuh bisi tujuh pintu aja muat ari ulu. Muat ari le takah sigi junggul bentara ke keruang lebak. Bisi tujuh pintu mega kebuah sida enda betampung ketegal emperan ti enda chukup engkeman endul sida iya betampung betinggang singkap papan. Enda chukup besai alai ruai tau berimbai bela-bela pemesai. Bisi dari siti rambau maya nya sida ayu dua buah rumah benung begawai ngabang ngagai sama diri. Lebuh sida iya benung bebutik betundik begagai enggau sama diri ba rumah sida Ayul. Enda mukai-mukai, siku burung ke nyalang tama ruai ari stek ulu lalu pansut ari stek ili. Burung ke nyalang nya mega tama rumah panjai tunga kili terebai ari ruai stek ulu pansut ari stek ili. Peranak dua buah rumah nya pen lalu temati kutu baka api panyak ai. Sida iya beperening pangan diri. Tuai rumah sida iya iya nya Apai Ayuh empu lalu ngerah ke bala nembiak iya ngelawak tengah laman lalu baum. Enti nitih ke pekat tuai, burung ke nyalang pemadu mali tama rumah ba adat kiti Iban. Nya alai Aku mai kita ngerah bala bukai ba rumah panjai ari lek kitai. Ngasuh sida iya nyikap diri napi sebarang penusah ti deka datai. Pia ku Apai Ayu meri jaku tangkan ngagai bala nembiak iya. Ba pati ai sungai nya bisi tiga buah rumah panjai uchu. Sida Ayu dua puntan muat ari ulu. Lalu muat ari lek bisi sebuah rumah panjai agi. Ninga munyi nya, beguai meh sida dua buah rumah nya tadi nesau bala Iban ari rumah bukai tunga ari lek sida. Tang meh bala Iban ba rumah panjai ari lek sida ayul. Dua buah rumah nya tadi enda kiruh. Rumah panjai bala Iban nya tadi bisi semilan belas pintu. Sida mega bisi tiki burung ke nyalang mega, ti terebai ari ulu niti ruai pansut ari puting setak muak ari lait. Bendar bala ayua maya nya uchu nangkan, tang sida enda mending baka ke bejaku enggau kayu tikung pelabuh. Bala ayua pen lalu mulai kediri mudik kulu pulai ngagai rumah panjai diri empu. Sida ayu deka mantai ke piring ading deka ngampun. Lemai nya mega. Tang apai ayu orang daging? Laban iya enda nyamai ati. Apai ayu lalu nesau bala nembiak iya pansut ari rumah panjai dua buah nya tadi lalu belalai ba junggul seberai rumah bentara ke ai sungai. Bala nebiak pun nadai menya jaku lalu nurut aja jaku apai ayu. Sida dua buah rumah nya rari lemai nya mega ngelawa Junggul seberai rumah. Datai ba Junggul, Apai Ayun nesau sida kelaki ngansah sangkuah nyabu ilang, meresi lubang sumpit meresa terabai pelai singkap batang. Tembu nyikap diri, kitai ke laki nyemerai ke seberai lalu belalai ba lebak entara rumah kitai. Baik nya antu tauka munsuh datai ngagai rumah kitai Anang alah bulu. Taja pun parai amat meh kitai ngelaban. Pia ku Apai Ayul. Datai ba lebak entara rumah panjai. Apai Ayul ngasuh Ayul enggau bakih iya siku nungkun api kelita ba genap bengkah ruai rumah panjai dua bengkah nya. Kebuah pia ngambi ruai dua bengkah nya tadi baka ke bisi orang. Peninggi rumah panjai sida ayua kurang lebih dua puluh kaki betiang ke tiang tebelian magang. Tembu nungkun napi kelita, ayua enggau bakih iya nikal baru nuju lebak endua sida iya belalai. Bedau bangat lama, sesempa Ilum Pinang senuduk bira bejagang. Dinga deh kela-kela panjung mensia mua ari ulu. Munsuh! Pia ku apai Yu, seraya iya ke nangkan bala nebiak iya anang ke retik diau diri aja. Dinga perau bala munsuh lima buah pun sangkai, sereta perau sida nuntung ba penai sida Yu dinga munyi panjung bala munsuh nya beterauh munyi nyumbuh napat kebuah kubal. Sida Yu Bisi tiga puluh tujuh iku pungka anak lelaki udah tau enggau beamuk. Dinga tangga rumah sida ayu munyi ke patah tiki bala munsuh. Awak ke sida niki ambih ngagai rumah panjai, pia ku apai ayu ngerah bala nembiak iya. Sepengudah bala munsuh niki ke rumah panjai, Tinggal dua iku ba pendai ngemata ke perau. Apai Ayua pen ada manyung ngerah bala nemiak iya nyerang munsuh. Munsuh dua iku ti ba perau nadai daya ngelaban-laban bala Ayua serampu mansang nyerang. Peda ada begaring pala munsuh dua iku nya dalam perau kasak ke bala Ayua. Apai Ayua lalu nesau bala nemiak iya. nyikap diri ba baruh rumah sida ayu. Tujuh iti tangga pen lalu dibatak sida ayu. Nadai daya meh bala munsuh baka pitak tingkil ke mata. Nadai tangga kena nurun ke baruh rumah betachah ngelaban sida ayu. Terjun bala munsuh danyan ga tanchum sangkuh bala Iban ti udah nganti ba baruh rumah. Numak-penumak, mepat-pempat meh bala ayu ba baruh rumah. Empat puluh semilan iku bala munsuh Danyan. Dua iku ditangkap nyadi ke ulun sida Ayuh. Rumah bala Iban tunga ke ili ti enggai mending ke Apai Ayuh bisi tiga belas iku parai ke tebal agi sida ti benung mabuk galai gegaring ba ruai. Pagi hari. Bangkai bala munsuh lalu ditunu sida ayuh serumah. Bisi mega debuai kai. Sida ayuh lalu pindah ke ili ngaga pelaman ba tanah emperan siti lalu niri ke rumah panyai sepemanyai tiga puluh tiga pintu. Apai ayuh dipadu nyadi tuai rumah panyai baru ba emperan nya. Sekumbang ti udah berumah baru, semina sekali aja munsuh nguji ngayau sida ayuh serumah. Tang Nom Ujul, bepun ari pemarai tiga belas iku bala Iban rambau maya nya, dia deh sida bisi mereti mimit, kelebih agi lebuh maya burung ke nyalang bisi tama rumah. Sida serumah sigi pansut ke tandu bepiring ading beteresang tinggi ba serumpu ngampun sekayu rumah. Nyadi jerita kitai ke penudi habis naka tu. Ambi meh lalau ba cherita tu nyadi ketengau kaki bejalai nguan dunya inyau. Enti nadai sida ke lama tentu mega nadai kitai ke diatu. Dunya amat udah beseranyat mansang nyegang. Tang darah kitai meruan mansau meruan mansau nyuan darah teran indai enda legang melepu tikai sengang.